I lo thirtute'n zavain chibai vek u le, in lo dam tha em? A hmasain inchungah ka lawm em em a, new subscribers tute chungah khanin ka lawm em em a, chuanin min lo subscribe satute leh min lo thlir a, min lo en nawntute maw le ka channel a lo lengtu zawng zawng te chungah khan inchungah ka lawm tak zet a. Mahni vang liau liauin subscriber tute leh viewer te lo pung chho zel hianin i video rawn siam hi Min phur pui maw a, min siam duhna thinlung min pe zel a chuvangin i ka la lawm em em a ni chuan kar khatah vawi khat tal rawn tih ka tum a chuanin thar in nih chuan invawi khat rawn lenna te nih chuanin ka channel ah hianin enge ka keimah ina ka tangkai pui leh ka hlawkpui te i ka experience atang te leh Miten hnen atanga ka zir chhuah let maw ka tiang kha ka rawn share leh chhawng a ni a, chuvangin in en peih zawng leh in hlawkpui zawng tangkaipui zawng te lo nih chuan min lo subscribe a min ehh ka channel a in lo len leh zel turin leh share ahh comment like te ahh turin ka sawm bawk cheu a ni. Tun tuma ka rawn share duh cheu chu hringnun kan nih chung hianin. emotion chi hrang hrang kan nei a lungngaihna te lawmna te ah thinrimna te maw ka tiang emotion chi hrang hrang kha hringnun kan nih chung chuan kan nei reng ang a a bo thei lo a eng ang pawn hlim tum mai ila kan hlim reng thei lo a chuanin kan ṭahni leh kan lungngaihni pawn kan lungngai reng lo ang maw hlimni rawn chhuak leh ṭhin a chuvangin kan emotion te kha Ih chi hrang hrang a ni a, kheti khan kan emotion kha a in thlak danglam zel thin a ni, kan mihring hring nun nih chhung chuanin chuvangin keimahnin kan thu nun thei lova, ih a chhan leh vang pawh hrelo a tah chhuah chang te kha a awm thin a, khatiang changa te khanin ih in sum loa tah chhuah maw kha ih taksa leh rilru tan a pawimawh em em a, ih. Mite hma kan va tap ngam lo maw, kan tah chhuah ngam lo anih pawn fianriala tah te khanin rilru te leh rilru leh taksa kha zang huai a, keimah ah chuan maw chuan pumpelh tum lovin Sabtawng chuanin acknowledge your emotion an tih ang khanin kei leh keimah ni kan inhriat tir a, kan Fi la maw kan insum leh pumpelh tum khanin keimahni leh keimahni kha kan thawhpik in kan rilru hahzual thei a chuvangin i kan ṭah chhuah chuang in i ṭah chhuah a, tiang kha a pawi lo maw a ṭha zawk a taksa leh rilru tan a zangkai a ṭha zawk tih kha a ni a. Chhung leh khat te hriattir pawh hi a pawimawh em em a chan chu kan min hmangaih tu leh min lei na tu te maw khatiang khanin kan rilru hahna te kan Lungngaihna te kha min hriatpui lo mai thei a, chuvangin keimahnin kan hriattir kha ih a tha a. Ih a thenin min hriat min hrethiam anga chuan a then ten min hrethiam lo anga, mahse hriattir hrim hrim kha ih a thatna chhan chu min hmangaihtu leh min lainatute khanin min hnem min hnemtu an lo ni leh thei a, chuvangin an hriat loh chuanin min hnem dan khan hre lo anga chuvangin kan lungngaihna leh kan rilru hahna te kha kan hriattir khan Hei kan phur rit kha maw a sang a ti sang huai thei a. Keima thawnthu a rawn lut zawk ila, kan pa ka vawi khat hrilhna ah paw'n pawh hian a hrethiam em em lo a, anxiety attack nei mi ka nia, nangmah nen chuan ka la nei lo a mahse, ka past relationship ah leh ka pa. nun hlui ah ti mai la ka ti ang ah khan in ka lo nei thin a ka ti a ka hre la rilru hah chang te chu tam alawm mi zawng zawng kan rilru hah thin alawm a ti mai a min ka hrilh tum tak kha man chiah lo mahse ih kan in neih hma chiah in neih kan buatsaih lai tih vel ah khan enge in hnial na leh in hauh na hi a tam em em a chhan chu kan Ka rilru hah kha ka zo lo a, ka tih lai khanin anxiety attack kha ka nei a, motor chhunga kan awm lai khan chuan ka tih lai khanin anxiety attack panic attack maw chu kan thaw rawn cham a, kan lungphu rawn rang vak vak kan thaw thei lo a. Thawk a har em em a, khati khan chuan kan taksa te kha rawn, kan kut te kha rawn khawng a maw khati khanin thawk a har em em bawk nen ka awm khanin a hlauthawng em em a, damdawiinah kan kal dawn a mi, har e thek a mi a tia chuan hian hi ka thek hemi hi nia ka sawi chu ka neih thin ka lo ka tih chu ka tia ka hrilh a chuanin ih Engtin nge ka ka puih dawn che ih damdawiinah kan kal dawn em kha tia chuanin keimah khanin ih damdawiinah kal ngai lo em a ina reh leh mai ang rei lo te a reh leh mai ang ka kut ka chelh la maw ka chuan ka hnung chang te ka chul la ka tia chuan keimah leh keimah pawh kha umm ih breathing technique maw ih thaw thaw lak technique kha khatiang kha. Keimah ka theih tawkin ka ti ve ah chuanin ka thaw ka pangai leh thei turin maw ka ti a, min hmangaihtu te leh min lainat tu te maw kan hria tir hi a pawimawhna chu kei angin min hnem thei a, min ih min hriatthiamna khan kan rilru te kha ih a tidam thei emaw kha vang khanin a pawimawh em em a, Thilrute zengah inchhung e nangmahnin in nei lo nih pawn inchhungte leh inthian tha te nei an nih chuanin hmusit lovin ih en hniam lovin an rilru hahna leh an lungngaihna an loneliness na maw khatiang ka hria thiam hram hram sak kha ih a pawimawh em em a nangmahni vangin ih panic attack maw anxiety attack an neih te kha a zia theih a ih lei natna nen hmangaihna nen hriatthiamna nen ka tiang khan in an chunga put kha a pawimawh em em a ni tih kha ka rawn sawi leh duh a, nangma'n anxiety, depression, panic attack, anxiety e ka tiang i nei lo a nih pawn neih a nei te i hriat chuan in i hmangaihna nen, lainatna nen, hriatthiamna nen an chunga in lung i put kha a pawimawh em em a, nangma'n vangin dam lam an pan thei tih kha lo theihnghilh loin mahni mal ngawih ngawih inhriatna leh rilru hahna aah rilru pikna khatiang aah kan neih lai khanin mite hnena kan mi rinchhan te kan nei lo a mite hnena Aaa va in phawrhna maw va phur rit te kan va in phawrh chhuah na kha tiang kan nei lo a nih chuan in ih keimah ah ka tangkai pui em em pakhat chu journal maw eh lehkha ah ka ziak chhuak vek a ka rilru hahna te ka lung ngaih na te ah ka rilru nat na te ka tiang kha ka ziak chhuak vek a umm video dang a ka sawi tawh ang khan tawngtai mi nih chuan in ih tawngtai la Pathian hnenah thleng la chuan in ih journal leh ka ziah chhuah maw ka ti. Nangmah leh nangmah kha i rilru hahna leh i rilru natna ka tiang kha i inphawrh chhuah khanin i rilru leh i taksa tan khanin ka zang huai ang ka. Engkhatete chu kan rilru hahna te kan rilru natna te mi kan va hrilh ngam lo a, mualpho kan la a keimahni ten min hmu si dang i mi an hria chuan min hmu si dang a, min en hniam ang tih hlauhna thinlung te kha a awm thin a mahse i ka tianga Mi te hrilh ngam lo nih chuanin Pathian hnenah khanin ih i be dawnna leh i lungngaihna leh ka tiang ka thlen lai, i i zang sawt ang, i ka keimah leh keimahah maw ka ih ka tangkaipui leh ka hlawkpui em em a nia, chuvangin ih beidawng lovin i khawvel chu tawp anga inhriatna leh Thupik leh kawngping maw? A ngaihriatna khan beidawng lovin Pathiana beiseina nen i kawng ka thar Pathianin a hawnsak dawn se tih kha ring tlat a. Ṭum atan chuan khati khan i phut mai se a nih leh. Bye bye mai u le. Nakinah next video ah kan hmu leh ṭheuh dawn neuh a.